Wun lutinowa ma tye i Nup, wun lutinowa, wun lutinowa ma loko leb ma wutye i Nup, wun jo ma tye i People Power Nup, lutino Lango, lutino Acholi, lutino Alur, lutino jo nam. lutino adola, lutino kumam, wun lutino wa, wun lutino leb ma tye i Nup, amito ni wun ko wutim investigation, omyero kong wunu investigating mego Winnie Okidi. Wino kidi gin oweko awaco kuman, an atye ki bit ni wino kidi tye ka timo tim me kongola i Nup i yone ma en tamo ni en omyero eyeny ki jami aryo. Wino kidi tye ka yenyo cente ki nying lutino pa dano, tiyo ki nying lutino pa dano me nongo cente. tiyo ki nying lutino more especially an en ma an atye ka lok kwedwu ni Winnie Okidi i neno na otamo ni en ebed ka tiyo cente ki nying an all this time ma Winnie Okidi waco bote ni in wai latinna ya bin itwero bedo gang bota kany in wai latinna Bin, watwero bedo kacel. In wa i latin aya, cwal dakoni ki lutinoni gubin gubed gang bota kany. Atimo exactly kita wino kidi olega kwede. Wino kidi olega i kare ma an akubbe ki wino kidi i kare ca ma kigoyo wiya cwer remo, wino kidi wa ibin ibed gang bota kany. That was after one. wacito dong warwatte ki Bobi, ci lagam pa Bobi ma konyo konyo obedo peke i kom twona ki i kom lutino awobe ma wan watye kwede macalo gurup ma mega ma waa ki Gulu. I kare ma wanongo ni Bobi pe tye concern about kwowa. kun wan watye ka risking ci dong wan ocako yenyo yowa. Mego wino okidi olwonga acito gange, abedo gang okidi, okidi otingo an ki bugolobi kaka ma okidi onongo an iye bugolobi otinga motoka wacito gange ma wao gange kwica waboko lok en owaco ni en mito ni an arwak en enub. an kome dong bobi wine gena an awaco ok ayela pe ka adugu ki gulu ci wacako neno yo me rwako in i nup by the time ma dong an adugu ki gulu ni nongo dong wino kidi odonyo ki nup ocito dong orwate o ki bobi ngato moni nen calo connecting pe dong okuro an but wan dong wamedde ameda wini waci ni wabed i gang bote pi gwoko koma pien gamente tye ka yenya an acako bedo ganga Winnie. Amyero apwo Winnie Okidi ogwoko an i gange i kare ma wiya tye malit eno ni leb Acholi waco ni cing ma opiti pe ikayo. Wun wutye caden ma ka mega wun Acholi ni nicakke ma Winnie bedo likiri kiri kiri i koma an abino i wi yamo awaco Winnie dano maber Acholi ka otwero miye kwir omiye Winnie lawat. Ento ka aloko kumeno, dok adoko abedo manok, wini dok dugo i koma kirikirikiri. An atyeko weko wini iwe dano maber. Eni dong akanyo kwe, ngwiny cito ongano laduk. Akanyo kwe. Oweko an amito ni awac botwu ni an bene pe abiyeto wini pien cing mupiti pe ikayo. Wini ogwoko an i kare ca apaka mere ikato, akato woko. I nge lacen, i kare ma dong kicako yenya tutwal i Nairobi, Winnie ogoyo cim oloko ki aryem ka Winnie owaco ni, An awek lutino gubino gang wek en eyub passport pa lutinona, eyub passport pa dakona ki i Uganda. Ento omege aye kicwale acwala, ento joni gubedo tye i Uganda. An wa ayela pe. Winnie cito, Gin oweko wa i wun ko myero investigating Winnie okidi ni pien Winnie obedo ka tic ki nying lutinna, obedo ka tic ki nying dakona. Goyo cim bot dano, goyo cim bot dano ka waco ni wun wukony an ki gwoko family pa Bosmic ba, an aye atye ka gwoko lutino pa Bosmic. Kun Win owaco bota ni, 'An awek joni gubin gang kenyo, en egwokogio. But ma jona oo gaa wini, Win omyero ojuk bango dano ki lok ni en egwoko familina pi mwaka aryo. Win ogwoko lutinona pi dwe angwen ma cito ka romo dwe abic. Dakona ocako kelo complain ni mego Wini, Gamo cente ki bot dano ni en etye ka gwoko dako pa bocmi ki lutino pa bocmi. Ento cente ma kicwalo bot mego Wini, Wini pe miyo wa me lagwok kom en ni kite dong calo kigamo cene ni. Eni man cene me gwoko lutino pa bocme gangi eni cene me gwoko dako bocme gi wini dong pe miyo wini dong loko mere ki nying gi ki cwalo cente en dong wa mo ni up keep mo ni ki mi bot dako ni okony gwoke ne macalo en dako bene wini dong pe miyo so lutino na ki dako na gici doko macalo gin latii cente bot wini Dako bedo concern goyo cim bota ni in mono ikelo wa kany ni ki tir cente i komwa nyingwa dong obed mere me tiyo cente pien tek ka piny oru tap myero wino ogo cim aah an aye atye ka gwoko family pa boss meg ki lutino pa boss meg weng dong kany ci dong ngato mo waco ni aah. Famili pa Bosmic dong nongo lutino ki dako do. Ka dok iwa ni itye ka gwoko famili pa Bosmic wa ki lutino pa Bosmic, famili dong nongo nyuto lok acel ni lutinone ki dakone dong famili eno. Kec ni itye ka gwoko wa wadine o weng, ci en waci ni en aye tye ka gwoko lutino pa Bosmic ki dako pa Bosmic, eno dong famili. kicwalo cente bot wino okidi this is why an amito ni wun wu investigating okidi wini atamo ni dano ma gubedo ka cwalo cente bot wino okidi ma gingeyo ni gicwalo cente bot okidi pien okidi owaco ni en etye ka gwoko family pa boss mic myero kikony en ki pito family pa boss mic atamo ni jo ne bene nongo olo tye ka guwinyo dwona eni bene nongo gimoko caden ni gin icwalo bene cente mo me gwoko family na bot wini okidi kun nongo onongo wino wai en etwero pire kene ni ka onongo wino i wac bota ni en etye ka gamo family na wek gucit gang bote wek en eleg cen alega me gwoko gi onongo an pe aye gi cito but en owaco en aye bi gwoko jo ni ci aye lok me aryo dako goyo cim bota kun waco ni en iye pe yom wino kidi tingo cake miyo bot woda, latin mere tidi, latin tiko doto caka amegoni, tiko doto, en pe ineno maber, enoni ki i tamme en pe imito, embarrassing en ma pe larre, latinne cako doto caka Wine Okidi nining? En an amuko caden, mego Wine Okidi an atye ki calli ma in aye icwalla, ma nongo icwalo Nathan tye ka doto cakki, icwalo cal tye bota. ma nongo in iketo Nathan woda tye ka doto cak mogo nongo onino woko i cak i kori so an pe adonyo i lokwu pien min latin o raising concern ni en pe mito ni latinne odot cak pa wino kidi, an atye ki cal ma in icwalo ma latin tye ka doto cakki. cal ma in itingo latin i kodi, itye ki kodi nono, in wa caa abicel abiro me dyewor pien latin mari, nongo latin tye wa buto i wi kitanani ma in icwalo calle i weng bota ma nongo latin tye ka doto cakki. Co an awaco ni eno mono lok pa wun mon, wun ocobi, awaco bot madam kumeno. Meno gin ma an atwero confirming. An amito dwogo i lok ka cente. Winnie Okidi, in igamo one point five. Ma an aye agoyo cim bot Bobi Wine, an aye agoyo cim bot Louis, Secretary pa pa Secretary General pa nup. Louis gumiyo iri 1.5 million ma kimoko caden ma in bene itye i opic ma an aneno i vidio. In ia ki i opic ki 1.5, icito ni icito ka renewing passport-ta, igoyo cim bota. i nge dwe angwen in iwacca ni ngati ocamo cente o pien an akuro paspot ci akuro akuro after four months ma kimiyi one point five in iwaci ngati ocamo cene o an dok agoyo cim odoco i opic anup awaci wun ba a tye marac Nairobi kany wuneno yo me yubo paspot ta wek an atuk aceto bobi wine wan ni kwedi wabirwate i America an atye ki dako i America. Wuyub paspot oyoyot. Madam tye ka kuro only travelling documents wek atuko. Win Okidi Louis macalo Secretary General pa nup agoyo cim bote, Louis waco ni cwal mego, cwal mego Win Okidi obin. Acwalo mego Win Okidi, mego Win Okidi dok dok bot Louis. Louis dok miyo two million pien bobi wine aye kiruwo gin-nio.

But wino kidi dok ogamo two million ariyo adek dok wino kidi bene dok waci ni ngat-tu waci ni cene kicamo oko. Lok ka wino mere weng cene kicamo, ogamo two million ni kicamo cene o. Akuro passport dok for another three months. For another three months. In total, an months ma an abedo dwe abiro. Ma dong aneno gin awino kiti ni Pobi nyako nyige after dwe abiro ma ki miyo cene bot Winnie one point five million ni ki camo ko ki miyo the last money ma dong ki miyo two million ni Winnie wa i ngato wa i cene dong i culo pe ki romo refunding and Winnie okidi an atye ki recording o weng ma in ibedo ka bako dogi ni John ocamo cene o atye ki recording e aya cene me aryo bene atye ki recording e ma in wa i ngato wa i cene dong pe dwoke. Gin oweko an do atamo ni a akwany cim ago bot to dwong an nikoma, ai agoyo cim bot to dwong. Pe amito ngato mo ongwere onyo ongware, pe amito ngato mo ongware ka cito ka bango lok ni en aye ekubo an ni to dwong kono ngo. An aye agoyo cim bot to dwong, ka awaco ni to dwong miya namba cim pa ladit lobo. Direct line, Miya namba cim pa ladit lobo wek an dong atim jamina mukene an ikoma. Ineno, pien onongo tye risky dong. Cene, win ocamo ceneko at the same time an itye idwara ki medde ameda. Oweko an acako yubo passporta an ikoma. Commissioner en aye oyubo passporta in just four days. Ineno? Ineno wee? Commissioner ma tye i foreign affairs. En aye oyubo passport in just four days acako oro lutino ma mega ka lutino awobe na ka neno lok ka passport so wun macalo nup wun aye wu delaying processes weng ento an ki kuca nongo pe atye ka bedo maber nongo pe atye ka kwo maber oweko an a deciding ni an dong kit macalo nup ofailing an noni wek an dong acak jami na an ikoma.

Abicwalo audio moni i kombeddi wek wun wuwiny. Latin awobi ma kilwongo ni Santana wod Agago. I kare ma an adikle, ka wun mito ngeye ni Winnie lalweny, ento obwola, mito an abed i ngete, en ebed lacamo cene i koma, egoyo cim bot. parties mapadi padi ni an aye atwero lok ki boss mig i goyo cim bot politicians mapadi padi ni an aye atwero lok ki boss mig so en enong cene ki nying an ka dok i claiming ni en tye agwoko family na kun nongo en cene ma en gamo ki bot dano ni bene pe miyo bot family na so i kare ma wanongo ni wini style dong eno wan owoto wiwa ki bot wini so wini wan wa pwoyi pi gwoko lutino na pi kare moni manok eno dwe angwen dwe me abic ce dong ma dong romo dwe abic lutino ao ki nongo style pat so pe icit bot dano ni agwoko lutino pa boss me mwaka aryo ento awinyo i iwa ni boss me kar nongo abidongo lewi mapat mego wino kit an adongi to ba in ityeko ingeyo poya na maber an adongi pe ikwo en man ni slap eni wa adongo iti ma in ibedo piny pe inongo bang olok ni boss me kar nongo abidongo kore ma bos me kar nongo abidongo tek wic eno ni giko abiyabo iti ma program mi weo biyabeo juk mingo pe inwo in aye icamo cente mo myero kikony ki anno igamo cente ki bot dano ni me gwoko family na jo ne gitye dito ma aye gikati woko they will confess Ka iwaco ni imito konyo ngat moni, pe dok ikel ngat moni me tiyo cente i kome. Imako cal ki lutinona, imako cal ki lutinona, icwalo bot dano woko woko woko ni in aye itye ka gwoko lutinona, myero kikony in ki cente. This is wrong, so wrong. Ineno wee? Ka dok ibango lok ni nino ma anongo otim i street wee abitoro kong otim, in kong item nonga kong i street nyo wacca ka ma in itye iye kong wek an abin kong anen ka in itoro kora.

Ento ka inongo wino kadi ka pwoyo lok man itingo lok bota dok ibicito itingo lok bot ngat apat dok ibicito itingo lok bot ngat apat ibalo nying okidi ileyo wi okidi tena dano mamwol kodi nongo okidi winyo ka an atye ka lok i kome nongo cwiny okidi cwer ni jali wabedo kwede kany. Kun nongo in ibedo ni kiti kiti kiti acel i social media aborio ni aa mego ber mego ber i in itanya atanya calo kwidi cwa ma tye wa i kin te dano kwidi cwa gini gini gini gini te dano en aye in na owino kidi in me cako goyo cim bot Cantana. Goyo cimo bot Santana. Tika wa i bot Santana ni an laming mo ata kun family na this is why neno wek this is why an akwanyo family na ki gangi amito ni acwal dwon eno ni yamo tyen lok mo weko an akwanyo lutino na ki ga awin okidi akwanyo pi lworo ni ka ngata dong loko kuman against an kun lutino na ti gange. dong bedo nining? Ka ngata dong loko marac kuman i koma kun familina tye gange, dong bedo nining? Wun jo ma wubiwinyo, wun jo ma wubiwinyo odio pa wino kidi eni ma obedo ka lok ki Santana, wun wungeyo ni Santana wod agago. An aye wan ni Santana wabedo ka timo jami mapol pa bofa. nongo dano pud pe ngeyo Santana. So i kare ma dong an a declare ni Santana wabitic kwede kuman man ka ngat ogudo kom Santana obinongo wiya. Lutinona pud tye gango okidi, dakona pud tye gango okidi, okidi dong goyo cim bot Santana. An amito ni aket audio eno wun wuwiny. An awaco ni in ba ka itye atute ki bocmegi lobo kany bed ryek. Ka itye dano maber, bed ber. Ento teke iloko dudi ni tab i kom otim, otim nyuto mingiwu weng ka maleng. Co acoli, gin muweko an akwanyo lutinona ki ganga wini okidi, akwanyo dakona ki ganga wini okidi, en odio ma an abicwaliwu-ni. Pien kadi onongo ni wun ma wuwaco ni omego kidi ber. Kadi onongo ni wun wutye i ot okidi, okidi tye ka gwoko monwu nyo gwoko lutinowu but at the same time wuwinyo lok ma okidi oloko i koma ni wini okidi abicwalo dwane wun wuwiny ki itwu. Daa ma dong ocakke kome eni dong medde obino lacen an acako distancing myself from mon aryo-ni omege-ni i kare ma acako winyo recording-gi gipiro lweny i koma recording-gi.